Helo a chroeso nôl i Lafel Deg, unrhyw fi yw eisio a os da chi heb yn barod, newch yn siŵl i... Siŵl? ok. Siŵr i clicio'r botwm i tanysgrifio isod a i roi like a comment. Heddi, dwi yn stafell newydd fi yn Llundain a dwi wedi dechrau cwrs fi. Felly, mae'n rili really bwysig i fi i cael bach o amser i meditation. Wrth gwrs, mae llawer o ffyrdd i wneud hwn, felly es i ymlaen i weld bach o hacks ar TikTok i weld sut mae pobl arall yn wneud bach o meditating. Hack un yw pan dych chi'n wneud bach o meditation, pan dych chi'n cau eich llygad i edrych lan i trydydd llygad chi. Mae mewn llawer o crefyddau bod trydydd llygad dych chi Felly gallwch chi wneud bach o ymchwil ar hwnna. Felly, na i trio cael fy llyged am 5 munud ac edrych mlaen i'r trydydd llyged. Oce, okay, dwi'n meddwl oedd hwnna'n 5 munud, ond oedd llygad fi'n rili brifo yn trio edrych i fyny Felly dwi'n siŵr dwi ddim yn neud hyn yn gywir. Dwi ddim yn teimlo fel mae'n neud gwahaniaeth enfawr. Dwi'n teimlo bo fi bron ddim yn canolbwyntio i just ymlacio a dwi'n trio canolbwyntio i neud yn gywir. Felly... Mm, na. Felly, oedd hack dau bach yn fel... Obviously. Ond dwi bach yn deall, mae rai pobl yn hoffi wneud bach o meditation wrth i nhw wneud yoga a stwff, ond mae'r hac ma yn dweud wrth chi i cadw'n llonydd, cael eich llygad a cadw'ch dwylo yn llonydd. Dwi'n wneud hyn anyway, a dwi hefyd yn wneud bach o meditation wrth, wrth i mi wneud yoga. Does dim fel distractions o gwmpas, um, a oherwydd mae Ymennydd fi yn cael ei distracto gan bob dim, lliwiau, lluniau, pethau. Felly, ie, yeah, mae hack mae'n gweithio achos dwi'n gwybod bod fe'n gweithio. Felly mae hack 3 yn sôn amdano'r fath o brainwaves dych chi'n hacio mewn i wrth wneud meditation. A maen nhw'n dweud bod feta yw'r brainwedd dyn ni'n hacio mewn i, um, a dyma'r um, y subconscious, a i ail dysgu a i glanhau'r subconscious, mae rhaid i ni hacio mewn i hwn, dwi'n meddwl. Ar un o'r ffyrdd maen nhw'n dangos sut i wneud hwn yw trwy mantras. A dwi'n meddwl nes i sôn bach am mantras um, ar fideo diwetha fi. Um, mantras yw pethau dych chi'n ailadrodd a pethau sydd ddim falle yn gwir nawr, ond wrth i chi ddweud nhw drosodd a drosodd, bydd eich meddyliau a'ch um, ymenydd yn dechrau credu nhw. Pethau dych chi eisiau yn eiliad neu eisiau teimlo, a dyna pam dyn ni'n ailadrodd i actually dechrau teimlo nhw. Y tri mae'r person yma yn dweud i ddweud yn uchel i ailadrodd yw dwi'n teimlo'n ddiogel, mae pobl yn caru fi, mae'r bydysawd yn rhoi cymorth i mi. Iawn. Fan dyn ni da. Dwi'n teimlo'n diogel. Mae pobl yn caru fi. Mae'r bydysawd yn rhoi cymorth i fi. Nawr, oedd hwnna ddim yn hir iawn eto, ond oedd gwahaniaeth enfawr. Dwi'n meddwl oedd o'n i'n ailadrodd yn eitha gyflym, felly bys y fe'n hyd yn oed yn well os allai'n cymryd fy amser i wneud, ond dwi'n lyfio mantras. Os, os da chi heb trio nhw eto, Ewch ymlaen i trio nhw, oherwydd y fwy dwi'n dweud e, y fwy dwi'n credu fe, mae fe'n gweithio. I fi, anyway. Mae'n rhywbeth amdano clywed e yn uchel a clywed dy, dy hun yn dweud e'n uchel. Mae'n really nice, mae'n really nice. Felly, Dyna ni wedi trio 3 hacks o TikTok i sut i neud yn well wrth neud meditation. Plîs rhoi comment a rhoi like a rannu'r fideo a gobeithio mae'r hacks ma yn, wel, hyd yn oed un yn gweithio i chi a gadewch i fi gwybod. Tara am nawr!